Türkmenistanda ýaşlara berilýän ünsüň netijesinde, bedenterbiýe we sport hereketlerini hem-de gender deňligini ilerletmekde maksatnamalaýyn işler alnyp barylýar. Şeýle işleriň biri hem Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaky wekilhanasy tarapyndan bilelikde alnyp barylan Ýaşlar, sport we gender deňligi atly meýletinçilik maksatnamasydyr.
Men Han Elif Döwlet, Aşgabat şäheriniň Bedenterbiýe we sport baradaky Baş müdirligiň on bäşinji sport mekdebinde müdir bolup işleýän. Men iş, esasy işimiň daşyndan Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasynyň Türkmenistandaki wekilhanasynda meýletinçi bolup gatnaşýan. Biziň alyp barýan esasy işimiz, meýletinçiligimiz gender deňligini jemgyýetde we durmuşda Öňe sürmek, ornaşdyrmak. Dogrudan hem öň gender deňligiň näme zatdygynam bilemakdym, hakykatynda. Ýöne şo tap bardym, gender deňligiň, deňhukuklylygyň öwredýänligini bildim, düşündim. Aýallara-da hukugyň berilmeliligini, ýeke bir jemgyýet däl, öz maşgalaňda-da şony köp ýerlerde goldamaly bolýar, goldamak

Esasy işimden daşary UNFPA-da meýletinçilik edýärin. Meýletinçilik etmegimiziň maksady gender deňligini öňe sürmek, wagyz-nesihat etmek, çagalara düşündirmek durmuşda gerek zatdygyny. Özüm-ä birinji gezek eşidemde nämedigini dogrymy aýtsam-a geňem gördüm, düşünemok, bilemok-da. Onsoň düşündirip başladylar ony, ýok, eýle däl, beýle däl diýip, ilki birbada näli dawalyrak ýerleri boldy. Durmuşda eýle bolmaly däl, beýle bolmaly däl.

Oglan çagalar gitsin, gyz çaga öýde oturmaly diýlen on ýaly düşünjäni aýyrmakda, olaram ösmeli, öz ukyplaryny görkezmeli o taýda. Ine şon ýaly zatlary wagyz-nesihat edýän. Sport mekdepde çagalara nädip düşündirýäs? Gyz maşgalalara, oglan, oglan çagalaňam deň hukuklylygyny düşündirýäs. Ýa sen güýjüň kän diýip olary Äsgermezçilik etmeli däl, kemsitmeli däl gyz maşgalany diýip, çagalara şular ýaly wagyz-nesihat işlerini geçýäris. Türgenleşikde öwrenen zatlaryňy ýolda, yzda ýa bir durmuşda, maşgalada, aýal maşgala ulanmaly däl diýip düşündirýärin. O zatlary diňe türgenleşik näme üçin gerek? Esasan türgenleşigiň maksady diňe ýaryşlarda öz ukybyňy görkezmek. Diňe şo taýda görkezmeli. Çünki men öz durmuşymda-da şo zatlary ullanýan. Maşgalama hökman şol etmeli goýamak, özüm ediberýän alýanda. Çagalara nahar bermeli, olar aç oturmaly däl-ä, maşgalam gelýänçä diýip garaşamak. Ýa çagalar okuwdan gelýär, derrew olary çaý-naharyny bermeli bolýar. Öý işlerine kömek edýän, o gerek bolsa öýlerde aýyrmaly, goýmaly zatlar bar, ola ol işlerem edýär. Näme, aýal maşgala esasan güýç, gapdaldan goldaw, hemaýat, kömek gerek bolýar.
Öz durmuşymda maşgalamda bolsa nähili? Öýlenmäkäň diýýärin dagy bir öýlenersiň, eklenç edersiň boldy. Öýüň işleri diňe aýal maşgala, gelniň eder. Ýok, oň ýaly zat ýok eken. Düşündirilip otursa, näme? Aýal maşgala-da işleýär, senem işleýäň, ikiňem deň hukukly. Ýetişmedik ýerinde oňa kömek edýäň, çagalaryňa seredýäň, gerek ýerinde çagalaryňy mekdebe özüň äkitýäň, getirýäň. Öý işlerinde kömekleşýäň. Ýetişmedik ýerinde näme, öýüň işlerinde-de kömekleşýäň. Gerek bolsa özüm az ugrim aýtsam nahar iýmän gowarýan, süýji naharlar, ondan soň özümem bişirip berýän. Aýalym bişirenok ýa eýdenok, beýdenok diýip, garaşyp oturanok-da. Çagalaryňa naharyňy özüňkä bolup bişirip iýdiresiň gelýär, süýjüje naharlardan. Sen eklenji etdiň, boldy, ýatmaly diýen zat ýok, öýüňde-de kömekleşibermeli. Oň aýyp zadam ýok, utanç zady ýok.

Iki müň ýigrimi üçünji, iki müň ýigrimi dördünji ýyllarda Aşgabat şäherinde hem-de Lebap we Mary welaýatlarynda jemi otuz dokuz meýletinçi hereket etdi. Olar üç müň dört ýüzden gowrak ýaşlar bilen gender deňligini ilerletmek, sagdyn durmuş ýörelgesini öňe sürmek, bedenterbiýe we sport bilen meşgullanmak barada okuw sapaklaryny geçirdiler. Meýletinçiler ilatyň bu meseleler barada habardarlygyny artdyrmak üçin ýerli häkimiýet edaralary we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde birnäçe köpçülikleýin çäreler geçirdiler. UNFPA Türkmenistanyň Beden terbiýe we sport baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde ýaşlaryň meýletinçilik hereketini mundan beýläk-de ösdürmäge we sportda gender deňligini öňe sürmäge ýardam edip, bu ugurda bilelikdäki işini dowam etdirer.